Wel, drychwch pwy wedi dod ar draws yn yr eisteddfod heddi. Ned Thomas, siwr i chi? Dwi'n Ned, cael i fynd, diolch fawr. O'n i'n holi chi nawr ynglyn â torri mewn i mast Pencarreg. Ie, yeah, oedd hynny um, ar ôl etholiad 1979, wrth gwrs, oedd ymgyrch y sianel wedi para am ddeg mlynedd ac oedd pob plaid yn ei manifesto yn garo cefnogi siarad Gymraeg, ond ar ôl i Ceidwadwyr a Misus Thatcher ennill, um, newidiodd hi meddwl a dweud, wel, nawn ni ddatrys problem trwy rhoi chydig bach mwy o oriau ar gwahanol sianeli ac wrth gwrs oedd y, oedd y rhaglenni Cymraeg pan oedden nhw wedi rhannu oedden nhw'n ar adegau hwyr y nos neu Oedd o. Oedd o pnawn. Ond oedd e'n cymryd tipyn o gyts i dorri mewn well, i'r trosglwyddydd ym Mhengharreg. O'n i'n... O'n i wedi bod yn reit um, amlwg ym, uh, ym Nghymdeithas o'r Iaith am y amgylch y sianel ac uh, oedd, uh, oedd, oedd rhai o'n myfyrwyr i wedi uh, mynd i'r carchar wedi, wedi um, uh, torri mewn i lefydd a throi nhw i ffwrdd, ond yn bwriad ni a'r tri ohonon ni oedd Meredydd Evans, y diweddar Mered, Annwyl Mered, Pennar Davies oedd yn um, oedd o'n pennaeth Coleg Diwinyddol, chymod, oedd nhw'n bobl parchus iawn, ac oedd Mered wrth gwrs wedi gweithio i'r bbc fel y pennaeth yr adloniant, a wedyn o'n i'n erbyn hynny'n uwch ddarlithydd yn adran Saesneg. A... Ewch yn un ôl i'r noswaith na. Ie, yeah, ond o'n i'n gwybod... Sut o'ch chi'n dod o hyd i'r lle a gwybod beth i'n neud? O, wel, oedd...
Um, a wedyn, oedden ni wedi dweud fydden ni'n fodlon wneud rhyw weithred, ond fydden ni'n cymryd cyfrifoldeb, wrth gwrs, ac aros. Felly, um, Mae'n siŵr bod bod peth o'r ymchwil wedi wneud gan uh, swyddfa cymdeithas a myrorwyr ac um, cwbl oedd rhaid i ni wneud oedd troi fyny yn rhan y byddel um, a cael te prawn yn hyd bank manager um, oedd yn amlwg yn gefnogol gefnogol Ac uh, wrth gwrs, gan bod Red yn arbennig a Padar Davies oedd yn bobl parchus yn gymdeithas, oedden ni fynd i'r parlwr orau a cael te efo'r llestri gorau. Yn llan y fydder?
Ia, a, a wedyn am uh, wrth iddi hi ddechrau twllu. Dwi'n meddwl bod ni'n sôn am yr hydref nawr, y 79. Um, dyma Mae myfyrwyr yn rhoi pennau mewn, gan gynnwys, dwi'n meddwl, mab y... Y, y, y rheolwr banc. Ia. A, a, a, ac um, wedyn nhw, reit, da ni'n mynd off nawr i dorri'r weilen, ond mae ma ffens weilen o gwmpas y yr adeilad a a wedyn torri mewn fel ma' a wedyn byddan ni'n diflannu am dy- dilynwch chi ni mewn hunain o wynidau a dyna naethon ni a bob peth yn iawn a ffindio ni bwlch yn y ffens a fynd i mewn i'r adeilad ond y problem ni oedd oedd 'na cymaint o switsys chi'n gwbod a a ni Rhyn o hwnna ni wedi delio nes laff wedi drio am wrth gwrs na'r lle yn hymian efo sŵn uh, trosglwyddion ac um, o'r diwedd dyma ni'n tynnu yn switch a ath yn fyd a oedd ni'n meddwl o mae rhaid bod hwnna wedi. Goffwch chi alw'r heddlu neu um, galwyd yr heddlu ar y chan chi? Na, aros a aros mewn goleu a dwi'n cofio Pennar Davies yn tra o'n i yn, yn mynd i, drafo, i dreulio amser um, neu o'n i wedi treulio amser yn uh, Florence yn yr Eidal ac wrth gwrs oedd o'n gwybod lot am hanes Savonarola a a diwinnodd i at y cyfnod y dadeni ac ges i fath o darlith academaidd am hwnna ganddo fo a wedyn o'r diwedd dyma PC o, o swyddfa Llanbed yn cyrraedd ac o, mae'n afo. Oedd o wedi nabod mae red yn yeah. syth. Yeah. A wedyn ni, da ni wedi diffodd y portflwyddyn a mwyn tynnu sylw at tor yeah. a rewyd y llywodraeth i sefydlu siarad Cymraeg. A beth oedd ei ymateb e? Wel, wedodd e, wel, oedd rhaid i ni ffonio'r sargeant neu yn ôl. A, a, aros gael rwy'n hyn. A, Oedd ddim perig bod chi'n mynd i ddechrau rhedeg? Na, na, o'n i'n dweud bod ni ddim. A dde ddim wedi rhoi chi mewn cyffion chwaith? na.
A mwy na hynny, Oedd, oedd Mairéad wedi beirniadu y cystadleuaeth mewn eisteddfod lleol lle oedd ei ferch o wedi cael gwobr. Ac a oedd wedi, dwi'n mynd cofio oedd o wedi gwobrwyo hi, ond oedd o wedi dweud geiriau caredig am y cystadleuwyr. A felly ath hi off i siarad am y Eisteddfod yma, a wedyn dyma rwy'n uwch i fan hyn a dweud, wel, um, dwi'n meddwl rhaid i chi ddod efo ni i Stesion Llambed, ac wrth gwrs, o'n, on i wedi pacio pyjamas yn meddwl o'n i'n yn, yn cael yn, aros yn, yn rhyw gell y noson honno, ond athyn ni i'r swyddfa yn, yn uh, Llanbed ac uh, pan oedd y dre ni ac yn y blaen, ac oedd rhaid i ni aros ac aros ac aros. A mi ddysgas i wedi, a wedyn am fath o tynnu am hanner nos, do, maen nhw'n dweud, wel, well chi mynd adref am fydda chi. Mae hwnna fydd ni'n penderfynu am y charge ac yn y blaen, a gewch chi wybod, te. Um, a ni ddysgas i wedyn beth oedd, oedd um, yn yr adeilad um, swyddfa'r post oedd rhedeg yr adeilad, ond yn yr adeilad oedd na stafell oedd yn stafell y BBC ac oedd y Heddlu Llambed yn cysylltu yn yr ed oedd o wedi ymddeol o'r bbc erbyn hynny ond oedd o yna ar ol rhaglenni yn ei oeddan nhw'n meddwl falla bod ganddo fo awdurdod i fod yna felly dyma nhw'n ffonio'r bbc i gael cadarnhad bod ni'n tresmasu. Wel, cyn dyddiau ffonio symudol Oedd pwy bynnag oedd ar ddyletswydd yn y stafell newyddion yn y ganol nos, er nawr, ond oedd na rwy'n yn y BBC yn, a wedon nhw, o, wel, bydd rhaid i hwn fynd i fyny'r top. A top y BBC ar y pryd oedd Owen Edwards, mab Sir Ivan am Owen, ac oedd o allan i ginio. A Oedden nhw ddim yn gwybod lle oedd o'n cael cinio te, oedd e ddim uh, bod cysylltu â nhw. Um, felly, felly y pi, gawn ni gawson ni fynd adre. Wel...
Ar wyth, o fewn wythnos, o'n i ar y pwyllgor um, beth o'n i enw, um, Cyngor Ffilm Cymru. Ac uh, oedd e'n cwrdd yn Gregynnog, a pwy oedd ar y uh, rhywun pwyllgor, ond Owen Edwards, oedd hi wedi troi signal i ffwr, a Aled Fawn oedd yn y bennaf HTV, a, a oedd nhw, o, sydd ych chi'n ned? A na ddim drwg deimlad o gwbl. Na, na, oedd nhw'n gwybod. a dwi'n meddwl, oedd, um, oedd HTV

wir neu beidio, ond o'n i'n nabod a nifer o newyddiadurwyr yn Llundain, o'n cyfnod i yn newyddion, ac oedd un ohonyn nhw bellach yn fath o security correspondent oedd yn gwybod lot am y fath o yr IRA a pethau fel yna. A wedodd e wrtha fi, oeddech chi'n lwcus y noson honno, chi'n gwybod, bod chi ddim yn wedi cael yr SAS yn disgyn arnoch chi. uh, oherwydd, medda fo, ond dwi ddim yn gwybod, just ail adrodd hyn dwi, oherwydd medda fo, oedd y tosflwyddyn yna nid yn unig yn cario rhaglenni teledu yn y rhan yna o Gymru, ond oedd yn cario'r um, microwave link um, milwrol I Ogledd Iwerddon yn a felly oedd... Dyfodoch chi hwnnw hefyd? Wel, oedd o'n dweud bod, bod hynny wedi digwydd a, a oedd yn un lwcus mae'r heddlu lleol oedd wedi cyrraedd achos yna nhw wedi amau yn syth. Mae rai o rei oedd yn, oedd yn torri cysylltiad milwrol. Ond byddech chi ddim yn ymwybodol o hynny? Na, na, na.
Ond dwi ddim yn siŵr oedd hynny'n wir te. Oedd Sib, yr, yr, sibrydion yn y pobl y wasg. Wel, diolch am y sgwrs.
Na ni. Diolch am yr aberth.
Ia. Yeah. a rhan bwysig o'r frwydr dros Ond y bedwerydd sianel. Ond wrth gwrs, enillodd y dydd, wrth gwrs, o fewn blwyddyn ac yn fuan ar ôl i ni gael yn dedfrydu a cael um, dirwy mawr yn pidio wneud yn arwyr ohono ni. Yeah. oedd Gwynfor wedi cyhoeddi bod yn mynd i ymffrydio, a hwnna nath ennill y dydd, wrth cwrs. Diolch yn fawr, Ned. Na ni, wel, dwi'n trio atgoffa chi lle mae'ch lloc. Ardal Llanbed.
Na ni. Mae disgynyddion yr heddwas a'r sarjant yn mynd i wrando ar y stori. Ie, ie.
A Yn, yn yr, chi'n nabod Ben Lake, mae siŵr. Wel, oedd ei deulu o yn yr heddlu, yes. ond ac oedd un o'i berthnasau fo, a uh, just digwydd bod o ddim ar ddyletswydd yn os o'n honno, dwi'n meddwl, ond uh, dwi wedi trafod hyn efo Ben cyn hyn o'n i'n, uh, yeah, yeah.